Fel dych chi'n gweld, dwi ar y beic time trial, y beic unigol, rasio yn erbyn y cloc. Fel dych chi'n gweld, mae'r beic yn hollol wahanol a mae'r cyrn yn hollol wahanol. Mae nwylo i dros y gears, sef y dau botwm yma. Ond gan fod y cyrn mor cul, mae'n haws torri trwyddo'r gwynt. Mae'n bwysig cadw'ch ysgwyddau mor gul â bosib achos os ydych chi'n ymlacio, mae'ch ysgwyddau yn agor, ond wrth iddo chi gwasgu'ch sgwyddau gyda'ch gilydd, Cadw'r pen yn isel, ond mae'n bwysig hefyd i edrych ymlaen. Felly mae'r techneg yma yn cymeryd lot o waith i gryfhau y cyhyrre. Mae 'da fi drych o'm mlan i a dwi rili gallu gweld sut i gwitho ar safle gwell. Pen lawr, pen lan. A jyst yn ystod y gaea neu yn ystod tywydd diflas, mae neidio mlaen y turbo trainer yn ffordd hawdd i gwitho ar y safle. Gwahanol i'r beic rhewl, mae'n rhaid i chi dod oddi wrth y man aerodynamig yma i'r safle yma i gwasgu'r brêcs. Felly mae rhaid iddo chi gwybod y cwrs yn dda iawn, mynd dros y cwrs cwpl o weithiau os ydych chi gyda ras, yn gwybod yn gwmws pryd mae angen iddo chi dod mas o'r safle aerodynamig i gwasgu'r brêcs, achos mae dod allan o'r safle aerodynamig yn costio lot o amser, achos nawr mae'r gwynt yn bwrw chi fel wal. Hefyd ar y beic time trial, mae'r fath o cyhyredd da chi'n defnyddio yn hollol wahanol, gan fod y coesau a'r corff mewn, mewn safle mor caeedig. Mae'r ma cyhyrau yma fan hyn, rownd y clean, yn cymeriad lot o gwaith y mestyn i cael nhw i gweithio mor dda a maen nhw ar safle rhew. Um, Mae fe'n rhywbeth dyn ni'n gweld yn aml iawn ble mae reidwr methu roed yr un pŵer ar y beic time trial a maen nhw gallu ar y beic rhewl achos ar y beic rhewl dych chi mewn safle mor mwy agored a pwerus efo'r corff ar agor a'r ysgyfaint ar agor ond nawr dych chi mewn safle caeedig a mae'r ysgyfant wedi cau fel welwch chi Mae'r helmet yn hollol wahanol. Mae'r helmet efo cynffon hir sydd yn ymestyn i'r cefn ac yn creu siâp aerodynamig ble mae'r gwynt yn llifo dros syth mlaen i'r cefn. Fydd lot o bobl ar y beic time trial yn mynd fewn i twnnel aer ac yn profi pa mor aerodynamig ydyn nhw ac yn aml iawn newid safleon nhw. jyst i weld sut mae'r gwynt yn gweithio, ond os dim byd well na mynd i'ch clwb lleol a wneud time trial ar nghanol wythnos, deg milltir, mae'r amgylchedd mor, mor hapus a mor, mor croesawus, a mae dysgu ffordd i gwthio'ch corff mewn time trial yn ffordd gret o ddod fewn i'r gamp. So yn ystod y time trial, pam Dych chi lan i cyflymdra a dych chi'n edrych ar y cyfriadur efo'r watts a jyst brwydr yw e wedyn rhwng chi a'r cyfriadur a jyst neu'n siŵr bod chi heb mynd allan yn rhy galed a bod chi'n safio'r egni yma i fod yn hollol wag ar diwedd y time trial. Felly mae jyst syllu ar y cyfriadur a jyst i gorffen yn wag a wedyn i aros am yr amser Ond na, mae'r yy mae'r cymuned time trailo yn un yy yn un yn un grêt a ie m- ma' fe'n un eitha saff 'fyd os dych chi yn yr amgylchedd cywir.